Nûçeya ku her kes li bendê bû aniha ji we re pêşkêş dikim. Fermandarê Giştî yê Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê Mezlûm Ebdî gihîşte Hewlêrê û li gel Serok Barzanî civiya. Endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistanê Hoşyar Zêbarî li ser hesabê xwe li platforma X nivîsand ku îro Serok Mesûd Barzanî û Fermandarê Giştî yê Hesedê Mezlûm Ebdî civiyan. Zîbarî dibêje, Civîna wan serkeftineke gelekî girîng e ji bo bihêzkirina yekrêziya Kurdî. Hemû Kurd temaşevanên hêja çi li Kurdistanê û çi jî li derveyî Kurdistanê li benda rojeke wiha xweş bûn. Îro pêk hat û dî wê rojên li pêş ji îro gelekî xweştir bin. Vê mijarê em gotûbêj dikim bêguman mijareke gelekî girîng e. Serdana Mazlûm Ebdî ji bo Hewlêrê û hevdîtina wê li gel Serok Barzanî jî bandoreke wê ya gelekî baş wê li ser hemû Kurdan hebe, li ser her çar perçeyên Kurdistanê. Vê mijarê li gel kê gotûbêj dikim? Temaşevanên hêja Farûq Hecî Mistefa, berpirsê giştî yê Rêkxistina

Spas ji Xwedê re ku yanî karibû General Mazlûm Bato cem serok. Di nêrîna me de no hîro rojeke yanî ne ta, yanî taybet e. Ne rojeke adî ye, normal e. Ez e, kurekî Kobanê me û tedî hîro şehîdî ji Kobanê hene rehma Xwedê li wan be. E, di hezar û çardeh hat mala min Serok Barzanî çawa karin bû lev bikira, çawa karin bû yanî hêzên xwe têke ku heta Kobanê were rêzgarkirin. Te dî me navê Kobanê jî kiribû qiyameta Kobanê. Rast. Bi rastî hîro em karin bê qiyameta Rojava. Yanî hîro em di zemanekî qiyameta Rojava de tên yanî jiyan dikin, xûn her roj heye û xelkê me jî yanî bi tirsê re dikeve. Dîdariya hîro Serok Barzanî bi Jeneral Mezlûm Ebdî re ez wê dibînim ku em hîro ketin qonaxeke dî. Serok Barzanî ku yanî ez ku negîştibê ti songa bi vê dîdarê çê nake. Nêrînê min da. Ev dîdara çêbûyê yanî lazim e em jî ke xelkê Rojava, partiyên me Kurdî û hêza Qesedê jî û Jeneral Mezlûm Ebdî yanî qasî vê berpirsyariyê derkevin. Lano ev dîdariya ne tiştekî hindik e û ev dîdariya ez bawer dikim ne yanî ne hema wanî normal çêbûyê yanî amadekarî baş hatî çêkirine û ev nama kek hoşyar jî yanî xuya ye.

Wela ez dibêjim ku kê xederekê bi Serok Barzanî bikin û ew ya jî yanî xiyaneteke mezin dikin. Çimkî Serok Barzanî hîro demîrê xelkê Kurdistanê yanî Kurdistan am her çar parçeyê Kurdistanê îhanî ku xederekê bi vê yanî va tertîba hîro dike ew ya xiyanetekê ji qewiya xwe re ji doza xwe re û ji xwe re dike. Çimkî hîro jiyana me li ser arekî ye. Yanî jiyana me ne jiyaneke tebîî ye. Em gihîştine mofirkeke yanî esasî ye. Ew mofirka dibe hêdina em gav bikin li ser re. Ew mofirka karek pê gereke û bi wijdanî merî ew bike. Nema hêdina mirsila yanî bercewandiya partiya û û ev wa gotê û ev wa gotê rastî jî ez ji te re bêjim ê hane ku hez nakin hene ji Kurda hene dibe yanî em yanî bêmane Ev tişta were gav kirin ser re. Biçim e, Beyrûtê temaşevanê nêja Abdusselam Ahmed nûnerê Rêveberiya Xweser li Lubnanê ji li gel min e. Kek Abdusselam e, bi xêr hatî û kêfxweş bûm bi rastî te dibî mîvanê min. Te re û ji mêvanê te re û ji temaşevanê Rûdaw tê bîr. Serçavê min, Kek Abdusselam, tu çawa dibînî hevdîtina Serok Barzanî û General Mezlûm Abdî? Bêguman yanî hevdîtin di qonaxekî gelekî hestiyar û dîrokî di tarîxa miletê me de derbas dibe. Bi rastî ne em bihêvî ne bibe gavek ji bo yekrêziya Mala Kurd di vê qonaxa em têr derbas dibin. Rastî jî Kurd dibabî berjewendiyê hizbî teng bidin alîkî. Berjewendiya milet deynin ber çav. Nexasim mesela man û nemanê ji Kurda re yanî Rojava îro şerê Rojava dibe. direkt wê tesîra xwe li destkeftiyê Kurda li Başûrê Kurdistanê jî bibe. Yanî wek rastiyeke ev jî destkeftiyek li kîjan perçeyê Kurdistanê be ewa ya wê tesîra wê xwe yê direkt li perçê di bike. Yanî em şaştiyê bav û kalam dubare nekin. Şerekî cîhanî îro li dar e. Çawa Şerê Cîhanê I Yekem Kurdan nikarîbû kaxeta xwe ji nav kaxeta derxin. Encamê wê sed salî me xwîn da. Di vavî di vê qonaxa hanê de em bi hestiyarî nêzîk bibin, bi mesûliyet Nêzîk bibin, berjewendiyê miletê xwe em bidin ber çavê xwe, îro şerêk li herêmê dibe. Ev hêzek îro êrîşî rojava dikin û rastî jî heya hukmê hizbê Be'th e em bi navê qewmiyetê dihatin kuştin, bi navê qewmiyeta Erebî. Ana jî em bi navê Îslamiyetê tên kuştin û ji xwe rewşa Şamê jî berçav diyar e û ev hêzeke îro êrîşî herêmê me jî dikin ku kom kujiyek li bi serê miletê me danîn çil Efrîn û çil Til Refat û çil Şehba û çil Serêkanî û li Girê Spî gerek her kes qîrîna jin û zarê me bide ber çavê xwe û li ser wî esasî

Jixwe zelalê yanî bi rastî jî îro ne tibinga qesedê baya ne ev hêz û quweta şervanê îro di çeperê şer de banaya. Wê meselê tu qezencê siyasî jî yanî kesekî guftugo jî nekiribaya mesela Kurdî û ya heqê Kurda heye ya heqê Kurda tune yê şirîkî vî welatî ne ya ne şirîkî vî welatî ne. Yanî gerek her kes vîna jî li ber çav derbas ke îro em di vavê berjewendiyê miletê xwe em bidin pêş û ew Berjewendiyê hizbî, tengî, biçûk ya kesayetiyên deynin alîkî. Şerê îlamî hîç e. Di qenaetê min de gerek neyê kirin. Yanî digê warekî de me nikare heta bêje dikeve sefa xiyanetê jî de îro hegam rabin çi gotin, çi axiftin têkeve berjewendiya dijminê miletê Kurd e. Belê, gelekî baş e. Bêguman ev tiştê ku tu dibêjî giring e. Şerê ragihandinê ji herdu aliyan ve were rawestandin. Eger şer hebe bi rastî hemû hewldanên baş jî yanî ew ragihandin dikare roleke xerab bilîze wan tiştên baş hemû bide yanî xerab bike. Kak Farûq baş e. Meselen Kurd edî mirov dikare bêje wê amade bin ji bo ku şandeke yekgirtî ava bikin û û dest bi danûstandinan bikin li gel Şamê. Ez bawer dikim tu di wê nerînê de yî ku ne pêwîst e niha Kurd bi lez herin Şamê. Ne te carekê ji min re ev tişta got. Baş e Kurd neçin Şamê çi bikin? A, ne mersela yenî çûna Şamê û ne çûna Şamê, bi rastî Şamê rewşeke nû hatiye avakirine û alem gît dare Şamê. Ez dibêm ne lazim e em bi lez bikin yenî berî ku em bi avêgên xwe hilmalin. Aha. Yenî ev e, qesta min e, bes dibe kurd jê re hazir bin. Te dî yenî ji ji deh hezar û em nebê deh hezar cur ku ev Hizb el-Ba'th e, yenî hatiye ser hukme, Heta di heftî pênca de ku heta Cebha Wetanî yê çêkirî partiyê me hebûn nikaribûn xwe yanî bikiran parçak ji wê di nodî de ev yanî tedî guhartin hate çêkirin û çar perlemanterê me jî hatin çêkirin nikaribûn xwe bikirana waqe piştre di hezar û çara ev keysa hane tewre mezin me nikaribû wê keysê fayde bikira nişkava ev şoreşa hate çêkirin heta di sêma partî me digo em bikin û nekin û ew

Bi nêrîna min yanî komîtek were avakirin bi lez. Ev komîta ne şert e her ji bo şêwre yan ji bo dîdarê û ji bo mifawedat bike çimkî mifawedat îradeya di terefa gerek e. Yanî ew jî misteed in lê ne misteed in. Lê ev yanî komîta hane were çêkirin. Komîta a şêwre be, merce be yanî şexsiyekî wek Serok Barzanî li paş te yek yanî fîdekarekî wek General Mezlûm Ebdî

Keysa hîro çêbûyî, ev dîdariya wan e çêbûyî, keyseke dîrokî ye ji Kurdê Rojava re ez bi hîvî dikim. Baş. No ku karibin songa we hebe, songa we jî komîtek were ava kirin. Baş e, ev gelekî girîng e. Kak Ebselam, min hez kir vê bizanibim. Niha Îlham Ehmed li Brîtanya got, berpirsa pêwendiyên derve ya Rêveberiya Xweser, li Brîtanya got ku ew federalî dixwazin. Mazlûm Ebdî, General Mazlûm jî dibêje ew li merkezê dixwazin. Rêveberiya xwe mesela ha vê jî bêjim ene kesê dibêje em federalî dixwazin. Rêveberiya xwe ser daxwaza xwe zelal kiriye yan na? Yani rêberiya xweser ji birê dê meselê daxwaz rêveberiya xweser yani waya rengekî ji rengê

Axaftinê la merkezî ye û tedên nabin gelek nabin li tê lên kirin lê bêtirî wê yanî ya federalî ya konfederalî ye û rêveberiya xweser e la merkezîyete a muhimî bêtirî wê çi selahiyet deste de ne yanî ti tê dîsa têkeve bên rehma yanî hûn kek Ebdselam yanî hûn kek Ebdselam yanî hûn federalî dixwazin. Bêguman ew a şeklekî şeklê federaliyê ye. Yanî federalî çi ye? Meselê îtîhadiyê tê. Yanî mesela gotina federaliyê bi rastî jî wek krîzekî li cem van xelkê tê çê dike. Yanî dêrek tu bêje tu perçebûnê dixwazî. Yanî wexta gava ku mere bên rêveberiya xwe ser, selahiyetê rêveberiya xwe ser Di qenaetê min jî federaliyetê de jî berfireh tir e. Yanî îro hêz û quweta me yê eskerî ge li ser erdê meselen di nîzamê federalî de wê tune be. Yanî lê dîza jî di rêveberiya Xweser de heye ava ye û ka quwa eskerî îro ge li ser erdê ne mimkun e meselen em bên musawamê ya bazarê Li ser bikin rastî jî pêşerojê wê ew damanat tune ne yanî hema gehat û paytext xurt bû destê wê dar girt wê wan tiştê ki ti pêr giya îtîfaqa jî wê tevî jî bide alî lê hêz û quweta te garantiya parastina te yî yanî garantiya van Mafê te yê îrog tê karibe te bi dest bixe. Yanî min ev fêm kir. Hesedê dimîne weke hêzeke serbazî xwe hel nake. Yanî ne mumkin e em vê helkerîn weke mesela mala bînin heta ke mînak jî bînin başûrê Kurdistanî îro hêza pêşmerge li ser erdê ye. Bi rastî jî ana hêza pêşmerge weta gava ke Li başûr tune ba bes polîs ba polîs ba ya wê rewş cuda ba yanî hikûmeta li Bexdadê medî jî meselen du hezar û hevdeh de mesela referandûmê ka çawa hêzê leşkerî ê Bexdadê û Heşdê Şe'bî berê xwe dan meselen herêmê kurdî Kurdistanê di eynî wextê di li vê dekê jî îro rewş ne zelal li Şamê ev hikûmeta tê Damezrandina û hikûmetekî mueqetê demê pê ji elasas herrin, meseleyê herbijrtina û desturek bê nivîsandin heya ana ne zelalê ka wê bi çi rengî ev cêşaya bê avakirin yanî wek teke teka derbasî vê hêzê bibin baweriya min de waya wê nebe. Ev hêza qesedê wê li ser erdê bi ser esasê wê jî wê